A hmasa in chibai ule. He channel hi i lo la subscribe lo a nih chuan khawngaih in lo subscribe ve la ka lawm ngawt ang. Tun tum ah hian Covid nineteen hripui leng kar a chanchin hlim awm leh nui zat thlak ang reng tak thenkhat te kan tarlang dawn a ni. Quarantine centre dangdai Asia News-in a tarlan danin, tlangval pakhat Amos Basumatary kum sawmhnih pakhata upa, Assam leh Arunachal Pradesh inriahna bul hnaia awm Sonitpur khua a mi chu Chennai-a car seat siamna hmun pakhata thawk thin niin hripui avanga a hnathawhna hmun khar a nih hnuah May-ni sawmhnih paruk khan an khawlam panin a rawn haw chho ve a. Hetia Hripui hlauva a rawn haw chho ve hi Dekhia Julie-a zan thum an lo guarantine hnuin Covid nineteen test an nei a, vaneitthlak takin a lo negative hlauh a ni. Tichuan an khua Sonitpur a rawn thleng chho ve ta a, mahse an khua a thuneitute chuan an lo la hlau ngang ni tur a ni. A negative leh tive loh lam an lo thluk sak vak lo a niang. Dan ang thlapin ni sawm pali chhung ngawt thingkunga buk sak chupah an lo khung hrang ve leh hmiah mai a nih chu. Rua leh mau hmangin a awmna tur hi thingkungah an sak sak a, chutah chuan sil pawlin te zarin ni sawm pali chhung chu hun a hmang ve ta tlak tlak mai a ni. Coronavirus, Pathian nu biakin an bia. The Indian Express in a tarlan danin Kerala state Kollam district a khaw pakhat ka fa kal a cheng Anilan chuan Coronavirus chu a lim siamin Pathian nu biakin a be ve leh hmak mai. Anilan hi temple a puithiam pakhat niin he a Pathian nu hi a hmingah Corona Devi tiin a vuah ve thlap bawk a ni. Anilan chuan Health Care Professional te leh Police ten hriselna tha tak an nei theih nan te leh Scientist ten Vaccine an hmuh chhuah vat vat theih nan Coronavirus hi Pathian nu angin ka bia a, nitin tawngtaina ka hlan thin tiin a sawi nghe nghe a ni. Heti lai hian Assam hmar lama District pakhat Bisuanata nu ho intelkhawm chuan lui kamah Goddess Corona Ma biain an lo puja ve leh helh helh mai bawk a. An rin dan chuan, Hetia an tih hian khawvela mi nuai tam tak nunna suattu, he virus-i Pathian nu chuan a ti chhe vek dawn a ni. Hetiang a rinna nei thenkhat, Jharkhand state-a Sindri leh Bokoro khua-a hmeichhe thenkhat te pawh Corona ma Pathianu hma-a tawngtaina an lo hlan ve leh mek bawk a, a hahthlak ang reng thin khawp mai. India ramah hian hetiang hi thil thar a ni lem lo lehnghal a, hetianga eng emaw natna a len tum hian Pathiannu biak a lo be ta nawk nawk tawk hi chu an lo awm ve leh hman zel a, chung an biak zinga langsar deuhte chu Goddess Hariti Sitala, Ola Bibi te hi an ni. Zawng te in Covid nineteen test tur thisen sample a ru daih. The Indian Express in a ta lan dan in May ni sawmhnih pakua khan Uttar Pradesh a Lala Lajpat Rai Medical College Meerut a laboratory technician pakhat in Covid nineteen test tur thisen sample a ken lai chu zawng rual in an rawn chhuh thut mai a. Damlo mi pathum te Covid nineteen endikna sample a ken lai chu an lak bo sak ta daih mai a ni. He thil thlen hnu lawk hian zawng pakhat chuan thingkungah he a thil lak hi a thial lai hmuh a ni a. Hetiang dinhmuna an din tak avang leh an sample lak chu Covid nineteen vei rin hlelh damlo an nih hlawm avangin Meerut-ah hian zawngte hian an thehdarh palh ang tih an hlauthawng hle nghe nghe a ni. Heti lai hian Lala Lajpat Rai Medical College Principal SK Garg chuan heng sample zawng ho in an lak bo hi Covid nineteen sample lo zawk a nih thu leh Covid nineteen sample te chu box ah an dah that daih thu a lo sawi ve mek thung a ni. Covid nineteen vangin an fate an inenkawl thleng. India Today in ata lan danin, Sikkim khawpui Gangtok-ah June ni sawm pahnih khan naute kum hnih leh thla thum mi chuan vanduaithlak takin Covid nineteen a positive tlat mai a. Mahse, he naute nu erawh chu a negative thung si. Chutih lai chuan he mitletling chiah hian nu pakhat chuan Covid nineteen positive-in a fa kum ruka upa chu a negative thung a. Tichuan, Gangtok-a STNM Hospital-a doctor-te chuan ruahmanna siam puiin heng nu pahnih te hian an fate ve ve hi an inenkawl thleng ta a ni. Hetia ruahmanna an siam sak tak nachhan pawh Covid nineteen kai lo nu chuan A fa, Covid nineteen kai chu a enkawl chuan an inkaichhawn a hlawm si a. Chutiang bawkin, Covid nineteen kai nuin a fa Covid nineteen kai lo a enkawl chuan a kaichho ngei dawn bawk si avang a ni. He naupang kum ruk mi zawk chhungkaw member zawng zawng te hian Covid nineteen an positive vek avangin tumah han enkawl thei an awm dawn lo va, chuvangin Heng nu pahnihte hian anmahni remtih dunnain eng emaw chen chu an fate ve ve hi tha taka enkawl turin an inkawl thleng ta a ni, tiin SDNM Hospital-a naupang doctor chuan a sawi ve bawk. Covid nineteen vei hnu leh naute kum hnih leh thla thum mi hi SDNM Hospital isolation ward-ah dah an ni ta a. Covid nineteen vei lo hnu leh naupang kum ruk mi pawh hi Gangtok-a Paljar Namgyal Girls Senior Secondary School Quarantine Facility Centre-ah chen tir an ni ve ta thung a ni. Quarantine Centre-a enkawl chawheh hming thang Times of India-in ata lan danin

mi sawm vel ni khat ei khawp a tling hial a ni. He Guarantine Centre hian ei tur an mamawh hnem bik em avangin Simri Block Development Officer Ajay Kumar Singh chuan a hmunah a en dik nghe nghe a. He tlangval hi rei lo teah Guarantine hun hmang zo tawh mai tur a ni avangin a mamawh ang zela ei tur te pe tur leh duat taka enkawl zel turin hnathawk tute chu a hriattir ta zawk a ni. An mahni hringtunu kum sum Sariaupa chu inchhungah an luhtir phal lo. Telengana Today-in a tarlan danin Pi Kata Shyamala kum sum sarih mi Kisanagar-a a fapa pathum te nena cheng ho chu lockdown hma kha Maharashtra khaw pakhat Solapur-ah chhungkaw thil pawimawh tiin a zin chhuak a. In lama a lo haw leh chu a fapa te chuan Covid nineteen kai an hlau avangin an nu ber hi inah an lo luh tir duh ta lo a ni. He Peter hian Solapur a chhuahsan dawn a doctor ten an test naah pawh a negative vek thu a fate hnenah hian sawi ve ngel mah se a fate hian an lo thinhrik laklawh tlat tawh si a ni. Tichuan a faten inchhunga luh an remti miau loh avangin gate pawnah a thut a ran mai a, thenawm khawveng ten ei tur leh in tur te an pe thin a ni. He thil thleng hi police lamin an lo hrethuai a, hetia anmahni hring tunu ngei an ti avang hian thubuai awrh tirah te an vo tak avangin an nu chu inchhungah luh an remti ve thei ta hram a ni. Covid nineteen party India ram chhung thil thleng te kan sawi a, ram pawn lam pawh hi an lo chuti teh luah bik lo a nih hmel. Mizo ten sap kan han tih mai ho zingah pawh hian kaw lo fe fe hi an lo tam ve khawp mai. Hindustan Times in a tar lan danin Alabama, US a college zirlai thenkhat te chuan Covid nineteen party an lo huai hawt hep. hep mai a, hei mai hi duh tawk lovin virus kai hmasa ber thlanna te an lo nei vel a nih chu. Tuscaloosa City Councillor Sonia McKinstry-in a sawi danin, hemi tuma party huaihawttute hian Covid nineteen positive pakhat chu sawm tel vein ani ho chuan an ri ta helh helh mai a ni. Zirlaite chuan pot-ah pawisa dahin chu an pawisa dah chu Covid nineteen kai hmasa ber hnenah an hlan ve thlap dawn a ni. Tuscaloosa Fire Chief Randy Smith chuan June ni sawmthum khan he thil thleng hi an confirm thu a sawi a, a tirah chuan dawt thu mai a nih an ring zawk hial a, mahse official lamin he party hi a tak ngei a thleng a ni tih an finfiah ta a ni. Belgium lal fapa pawisa an chawitir. Bbc in a tarlan danin Belgium lal King Philip tupa lal thutthleng lua thei tur sawmna ni mek Prince Joachim chuan Spain-a Spain lockdown rules a bawhchhiat avangin Euro sing khat zali zet chawitir a ni a. He a pawisa chawi tur hi India pawisa phei chuan cheng nuai riat sing sarih sanglih zaruk sawmlih lai a ni. Belgium Prince kum sawmhnih pariata upa hian May ni sawmhnih pali khan Spain-ah internship ti turin a kal a. Covid nineteen avangin Spain ram inkaihhruaina an i sawm pali tal ram pawn atanga Spain-a lut te chu guarantine tur an ni. Mahse, Prince Joachim hian he dan hi lo bawhchhiahin, guarantine a nih atanga ni hnihna lekah Spain chhim lama khawpui pakhat Cordoba-a puipunna hmunah a lo va kal ve pek a ni awm a, guarantine dan a bawhchhiat avang hian a chunga hetiang hremna hi an lek ta a ni. He a pawisa chawi tur hi an hun tiam chhung ni sawm panga a ral hmaa a pek chuan a chawi tur zah ve hian tihniam sak a ni dawn thung a ni. Prince Joachim hian ka thil tih avang hian pawi ka ti tak zet zet a ni, tiin a sawi nghe nghe. A kekawr te chu face mask ah a hmang hmiah mai. Fox News in a ta lan danin Ukraine nu pakhat chu bungrua lam turin Nova Posa Post Office, Kyiv ah a kal a. Post Office a thawkte chuan hripui len lai te a ni avangin face mask a vuah loh chuan a bungrua chu an pek thei lo thur thu an lo hrilh si a. Chutianga face mask vuah tura tih a nih takah chuan Face mask atana hman tur remchang a nei mai si lo vangin a kekawr te hak lai chu a phelh ta sawt sawt a, a hmai chu a tuam ve ta hmiah mai a ni. Office a thawkte pawh chuan an en liam ve mai bawk a, a bungrua pawh chu tha takin an pe ve ta a ni awm e. He thil thleng hi Nova Posa Post Office a thawkte chuan engte uala an ngai vak lem loh laiin CCTV footage-a he thil thleng lanna chu nasa taka a darh tak avangin a lo lar ta hluai a ni ber mai. Social distancing zawm lo vangin Prime Minister pawisa chawi tir a ni. Hindustan Times in a tar lan danin, Romania Prime Minister Ludovic Orban leh a Cabinet Minister thenkhatte chuan Government Building-ah social distancing zawm loa meeting an lo nei avang leh Meizial zuk phal lohna hmuna an zu tih hriat a ni avangin dollar zaruk an chawitir hmak mai. Romanian media ten thlalak an tihchhuah a, a lan danin Prime Minister leh a hote hian chaw tein zial te an zuh a, dawhkanah chuan zu um te pawh an hung bawk a, tumahin face mask an vuah lo leh nghal a ni awm a. An zingah hian Romania Foreign Minister leh Economy Minister te pawh an tel ve a ni. He thil thlen hun hi May ni sawmhnih panga khan niin he mini hi Prime Minister birthday hi a ni nghe nghe a. Ram hruaitupa birthday lawm chuan dan leh dun an lo zawm vak loh avangin thuneitu lamin dan angin pawisa an chawitir ve ta hmiah mai a nih chu. Keini lam nen chuan a dan a dang deuh a nih hmel.